Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Tajjeb spawna din.
Tista' tolli li naqa? Ek, aħjar, ek, kostja. Tajjeb. Qabel kont qed nisma' jisa jisa kif teqret oħtok waqt timunejka. Ek kont qed dak in-naqa. Titti tiegħek darbent il-ċapċipa. Inti, inti vera bħallara, pema l-ewwel ma li tallok ċans taħtaf xi ħaġa taħtaf Biex għamil biex nagħmel boom. Mela laħwa aħna rġajna lura għal episode sabiħ u bnin, episode 59 jiġi dawsja diġà

Ħabba l-infection. Xiex marat?
Infection tal-utru.
Infection tal-utru.
Imma le, ħallina mill-li ba. ħajkun jgħat maħna l-PJ waqt il-live shows. Live shows ġifiri fuq l-stage. ħajkun maħna dejjem, dejjem, dejjem. U biex namluwa kompletament ċara, Edin fucking king mal-PJ, il-PJ telaq mhux mhux b'tort tiegħu jew għax ma ridx jaħdem jew għax hekk u għax hekk. Just kif ġew l-affarijiet aħna għedna li show naħseb fl-opinjoni tagħna mhux imur direzzjoni waħda, PJ forsi ma tantx kien komdu biha u għandu kull kull dritt ovvjament li ma jagħmilx xi ħaġa li mhux komdu biha. Għax to be honest. U xorta ta' legend li ju, għadu kull jum jgħaddi l Kull jum, le, le, le, le, le, legend, legend. Mux bħal U to be completely fair, għasi kwistjoni ta' taħin, għax il-PJ rrit jaħdem iżjed, to be fair. Ridna nistinkaw jaħdem jaħdem PJ, Mhux bl-ibba sibi nħobbuk bil-qalb kollha, eh, vera ħasra u unfortunately ħajkolli ngħidha li naħseb is-skids daqshekk on the online show ġast tal-punt li m'hemm ħadd aħjar minn PJ. Ma naħsibx li hemm xi ħadd aħjar minn PJ. Ġenwinament. kollox ħlif dik. Ġenwinament vera m'hemm xi ħadd minn PJ. So it's gonna be pointless doing the skits għax ħanħorġu vera tan lejk l-opinjoni tiegħi. Imma ħanibdew għax il-naw, miskin dan ilu għaw jitċassa lejna, jħares lejna, u naħseb kienet l-iktar An interesting intro ta' ħajtu. Guys, għalikom tafu minn għanna l-lum fuq il-show, għanna leġenda tal-boxing, champion Malti u champion barrani ġifiri kompetta fil-Commonwealth Games. Iktar faċi titlef lilu mill-li titlef il-keychain. Għalikom lawa il-Super Steve Martin! Mela qabel ma nibdew l-aħwa ħanejt grazzi kbira l sponsors għandna sponsor ġdid. Grazzi, grazzi, grazzi tal itħal fil-familja ta' Bajt Bacon għandna l-Xakka Grill, isibuh Paċeville, San Ġiljani ġifieri jew il-Belt, Guys steakhouse bil bite. Jiena mort kemm il darba, inti wkoll qed li kważi naħseb laqwa laqwa. Jiena għalija l-aħjar steakhouse li provajt Malta. Imma ġenwinament.
Ġenwinament, ġenwinament qabel ma kien sponsor. Morru provawh ikollhom il-laħam hemm, ġifieri on the cut, tażlu l-cut u fucking tal-bliħ. Vera vera vera vera laħam tajb. Keep it up guys, proset. Grazzi bila l-online intimates, ikolkom aptit naqkin kif on times in the bedroom, bitlu online intimates.com għandhom minn kollox. minn min lubes, condoms, protection, anything you wish, jibatulek id-dar discreetly u koll. Grazzi lil Gozo Creations tal jamrulna il-signage għal signage kelmu lilhom il-qaron ħabib tagħna leġenda għamlilna l-stickers kif ukoll il-signage live shows kollox fidejhom, banners, billboards li tixtiequ. Eh, grazzi bira koll Rising Phoenix Martial Arts Academy il-fiancée tal-ispun, black belt bil-bajd taftati ħafna aħjar milli jaf jagħti hu lilha. U grazzi lil grazzi kbira lil Matt Photography li dejjem ikun jadaw jgħid ir-ritratti tagħna dejjem dejjem biex iġibna nidru iktar sbieħ milli actually nidru. Speċjalment lilek.
U imnieħrek.
Ah, ma xi pjaċir kemm qed kważi tajda qatta polli lil nifsi jew żelqitli. U vera ħażin. X'għandna Steve, brother? All right, inti?
Ah, dejjin inti.
Tajjeb. Eċitat, Steve, Tajjeb. eċitat. Ħafna, ħafna Kon- iktar minn ġlieda. Vera kont Eh. eċitat vera. Ħafna. Għalfejn, eċitat għax, eċitat taħseb li ħanamlu lek iġifi, għalfejn eċitat. Jien nistħi naqra, u ġifiri, Tistħi l-shows naqra. ta'kom rajtom. Fan inti fan?
Ħafna, Ġifieri rajt l-istudio kif kien qabel. Ej, ej. Għodbok il-ġdid. ħafna. Tajjeb, Isbaħ, Toj isbaħ. il-provajtu, daħħalna tl-istep ħabba fik. Aw, ħanablu ħanablu ċara, Steve, sowa.

L-fittur. Inti xarek, ah, inti xarek mhux dit, inti xarek jisu Jar jisu il-mut tal-McDonald's. Għandu jodbok li li. Jena,
jena għammur of a, għammur of a burger, burger king guy. Burger king?
Nipreferi mut iżar. Għattajtek imma kull darba li ħriġt miegħek dejjem McDonald's morna qatt morna Burger King. Għax ma rridx. Irtu għal qatt ma morna żgur. Le, darba mort jitwel milux u ma ħax pjaċir. kien wis healthy u jiena nixtieq il-tifla nrabbija soda. Allura nipprova mmut żgħir ħalli Jena raħħu għabul detali tu għel tal-health inti nassumi different fin nutrition sewa ma jistax post li jgħid li huwa healthy ma jkollux chicken breast. Tajs biss. Veru, veru.
Ċekjawni fuqha ma jmux naħlu lebel il-program tiegħi, però ma għandux chicken breast. Għax it ma jkun xottu naħseb. Ej, ma naqas ħelti.
Ħelti wkoll ta' Jina ma ġobni.
Nishtiq nirringrazzja aktar li xejt kull ċans ta' sponsor għawek, ġifiri minn qalbi. Ġoli, ġoli tajjeb. Minn qalbi.
Ah, taf minnu tajjeb dak li bih il-kok. Le.
Ah, u għamlu reklam il-PJ. Forsi tira.
Forsi tira sol. Imma jien aħna aħna qabel ma ġejna tkellimna naqa inti tajtni numbers, qed lek tieni naqa numri ħalli kun jistajtuni naqa info fuq hekk u hekk. Tajtni tal-mara, tajtni ta' sieħbek għaw s-sinjura u hekk, tajtni ta' tnej oħra. U jkolli ngħid li ma tawna xejn għandek nisra. Ma ntunix wis ta' brother. Vera ġeltuni nida ostja. Dajaw għandak bib tal-ostja jew ħajja boring. Eh, eh, ja, boring. Għadajem training u ekku. Kem titrenja?
Issa ma tanċadni. Ma tanċ għadek jis. Imma għandek il għandek l-studio, għaw, il-training. Għandek il-ġim, eżat. Ma bħala coach issa ma dekx. Eh, ma dekx ftit, imma le, le, le, le. U ma għandekx pjanijiet li tmur lura fil-ring. Ma naħsibx għal-issa ta' ma naħsibx.

li super Steve għax you pack a punch għax fil-xena tal-boxing għapen dan t-titol ċaġibiti u għek jgħidlek għek eh, super Steve Martin is known for being eh, powerful in the ring u għalek super Steve li dasab il-nis ma tantx Għax eh. versa ħalem mill-liba, you're not the biggest of fighters, anki division, allura imma xorta d-daqqa li għandek. Għal tal-wejt tijaj, all right.

sul ġilda hekk. 8 ounce il-tul tal-ħxuna tal-glav. Tal-fom tal-glav. Ġifieri ikun hemm ikun hemm fights Usti actually dik ovvjament jidri. Mela, eżatt, inti jek inqas minn 67 ah, blade ounce kif taqbes 67 kilos, ġiventi naħseb xie

Importanti di, inti smek fil-ring il-marketing tiegħek. Għatma għatma tajt kas, jien qabel għatma kun nħuħsib li l-marketing għallura li ġi l-ewwel wieħed. Għatma tajt eżempju ta' elbu eh, super Bobby and Weave taħrab tisek il-Bobby jaħrab mill-ġurnalisti. Eża, Bobby and Weave. Teżisti, u Bob and Weave teżisti. Bob and Weave, eża, dik ħaġa. Jew nkellem Steve iż-Ziffa Martin, tajba. Tajba. Għax bufu wara riħtu Għalem, dik tajba wkoll, dik possibbli taħdem sewwa naħseb. Watem, l-aħħar waħda tajba. Jew Steve il-pistola Martin għax qasiru zobbi kbir. Eh, tajba, immaġna toħra ċostja, il-pistola Martin. Zab qasir u zobbi twil. Aw, toqodlok siebi. Eh. Jien namlek, jien ngħidlek għandu kanuni, Steve. Għajden l-inti, Steve, ma nafx. Jena għat ma rajtu. Jena għajlek għandu kanun li Steve. Titkollok naqqa zobbok u l-bajt kbar biex titħolu tkun daqse konfidenti. Mjak fi ring, għandek bżon il-konfidenza, le fi ring, għamil. Ħafna, ħafna, ħafna iktar minn kollox. You need that shit. U dejja tkun konfidenti jew kienem momenti, specialment fil-bidu fej, ikollok dik l-anzjeta. Fil-bidu t-dejja, mux ta' nħan id-dejja għax nibza minnu, eżempju, Ek, eċitament li mux ħammur tajjeb u d-dim il-niz u ek ħana għanni. Kien għat liktar darba li bżajt, jew li konta ċitat, ħa. Naħseb l-ewel darba, ta. L-ewel darba.
Imma tibza, le, zin, jew jew mux kwestjoni ta' bizza. L-unika bizza li kolli eh, jisni eh, ħabba l-performance tijaj. Mux, mux, mux mill-persuna stess, as such. No, xej. Efem, nasib, nasib taħdem naqqa kontrik, le li tibza mill-persuna. Għaw, min u ġiri ta'

Imma mhux għax qed tibża li dina ħataqbad ittik bil-minkep. Le ħadek xfek momma.
Jaj, whatever, jista. Ħadek xfek momma. Jkollok il-firrilla ma taħd ma jaħdimlekx, that's anxious, le? Jien l-ewwel darba li jirnex li ewwel darba li jemort ma waħda. Panik talla. Eh? Kemm kellek żmien l-ewwel darba li mort ma waħda mela? Insejt, 36. Mux il-bot iż-żejjed, għandu Jina late bloomer, eh, jina late bloomer, ma tantx, ma tantx updates. Jien ta' 16, ma tantx anka xin koridori, għet ma kienx joqotri, għet ġifiri. Imma inti. Ma kemm il-darba mort it-toilet forsi qed idi fil-buta tinżommu l-isfel. Imma imma ma dak iż-żgħira ħajjina fuq il-bass ċelebrita. Fuq il-bass ah. kien iżommu miegħu n-nies.
Xejbin, minti għarbi kontu ħafna felfel.

Ma naħsibx li daqqa ta' pont tkun hemm biżejjed. Naħseb biex nieħdok tajjeb u sew, għandi bżonn naqbad fil-karozza nibqa' diħel ġid ġom nieħrek biex nikkaverja kemm jista' jkun surface area. Jiena nagħmlu għom naħseb sakemm it-tieni daqqa ta' pont jħaqtek ħartettek on the way. Tajba.
Idea tajba.
Possibbli. Taf il-boxing kif iżżomm iżżomm iżżomm id-distanza le bidejk le you- you you figure out the range. Biex Dan għamilha bimnieru. Joqtek? All right, jgħad ħafna l-bot minni palissa l-opponent. Le, għat- vera għat maġġiliet, waqaft l-alla ġliet jiena, ġviri għax konna ma jizma sħabi u kulħadd jħess li hawn whatever u panik imma qatt ma qatt ma fajar tal xi ħadd ġifieri, qas idea. L-akbar ġra li kellek ma buttuni tal-qmis. Bit moħħ fajnejhom għallejkom. Panik, ħafna panik. U jina naħseb kontent li qatt ma ġilit, to be honest, ġifieri, għax I'm a pussy. kbir Sakemm tħol l-ewwel waħda ta' dak ta'. Tal-ġli fil-ġifieri.
Kellha ġli barra ring Steve. Meta kont ġaj. Meta kont ġaj.
Żgħir kemm qed nifhem kont żgħir.
Meta kont żgħir. Il-biera.
Ġiltu ta' teksti kif nizli.
Le, le, le, le.

Le, kont sejjer il-training, kont sejjer il-ġim. Kont tela naqqa gas dawn. Uħġit li waħda minn stop sign, waħda mara. Untija daqqa, unħabba ta' ma' kantuniera ta' konventa s-sorijiet. Il-mara?
Leħe, għaw, bil-karozza, wahda mara, ħarġet wahda mara minn stop sign. Imma, eh, ħarġet. Bil-karozza. Eh. Bil-karozza. Kun ċar għal-madoff fi Steve xed tajta għek fuq dal-program, għax ħajaraw il-nis da zowa. Bil-karozza, u għomsom.
U di liħba ġovija, miskina. Hekk fuq is-sit turduta. U toħroġ soru minn dal-konvent. U flok marret tara dil mara xi ġrala. Miskina. Tela l-krizma tal-morda.
Il-laħwa xamiltu li mal-kantuniera, x'kissir tila biċċam bil-karozza, kantuniera tal-biża tal-ġebel. Sister, all right, ħafna dik kienet isa. Ejwa. Very friendly sister.
Sister, inti kont għaddejja fir-rida tal-la eżax. Ekk għallimna Ġesu li jekk xi ħadd jweġġa' qudiemek tagħti kas illi baħajt. Ġifiri ħazin, ma. Tħim minn għalla leħal ek jew. Għasti, sawmilt. Le, kbira.
Sawmilt. Daħlet il-ġewwa. Daħlet il-ġewwa, erdetne jew xi ħaġa hekk ġifieri. U laqqas provattejn xi xejn. Għala x'għamiltulu l-ħaj. Tu bil fair solu kienet mhux ners, xirtatejn kosra ma qalma mbierek. Imqar, ma tarax fil-futbol jgħod jxarbihom saqajhom meta jweġġaw. Imqar ma tbod bil Ma bil-futbol jaqla dak il-mhux daqqa ta' karozza. Imma xorta u imqar toqgħod għala titlob. Xi ħaġa u. Imma wejja li tagħmel xi ħaġa, jien aħdar baħbattaw. Qabel il-live show konna ġejjaw. Kont waqaft Għad fox missieru x'jidħaq l-ieħor. O tidħaq baħnan bid-dene ta' ħaddieħor. Intek ta' ieħor inti. O pus dej għalla ċħriċ tinti. U għed jitħaq l-iktar għed li lajk li jinfaqa, ja?
Inti vera. Ma naraw kissu.
Dak ma jisux, dak itir. Kull darba li kunu sejrin id-dan għaddum il-mina ta' taħt il-McDonald's sajjetta minn maġembi. Kull meta tisimgħu ħoss ta' karozza dak 99.9 percent l-spooner ta' għażżeż la la machine roundabout, żgur. biex Anka forsi. jekk tgħix il-melli ħoj kun li qed li ilu qed tisma'. U bil-fors.
Daħal darba kon- kont wieqaf hawnhekk zebra crossing, literally kont wieqaf u daħal wieħed warajja fuq għala- fuq għani qabel live show. U għal madonni ċkun ġejt hawn il-live show biex niġbor ħaq l-ostja offa. Mhux bil-liba offa. Għax kellna section fix-show ta' parsi qed nagħmlu offertorju u nisimgħu tbollar flus l-offertorju. Fil-ġej ta' hawn, ħxejt karozza. Dil-biċċa tal-offertorju ma ħadmitx u skrempjajnija l-għada. Jiġifieri l-iltri li ħxejt karozza Azzo. Ma ġbartomx lura minn flus tal-offertorju. Xe, għazbis ħagġa dil-ostja għaffa, l-iktar ħagġa ta' dik li għattamilna f'da xow naħseb vera għazin. Vera vera għazin. Proset. L-iktar ħela. Business venture. Vera, vera, vera, zibel, vera, vera, ħazin. Vera ta' nejk. Tittejt fejn faqtom flus li għamilt fil-live
Ċiġifiri. Kelli xie karozza u l-flus fil-live show. Ċiġifiri, ħdimt, ħdimt, ħdimt għal madonna xie tlet xur. biex intella live show minna li għangawdi għan sifer mal-familja u kelli nixxi fucking karozza għal dil-ostja offa. Biex tara, ta' Għant ħattom il-flus tal-live show, mux bħal saħibna u għek. Spek, spiċajt maħħaċ, issa t-kemmu dwar, issa t-kemmu dwar. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Tixtiq tara l-episodji qabel kulaħat? Taqta niftek bit-tlaqqa. b'sezzjonijiet tal-episodji esklussivi, WhatsApp groups privati u ħafna iktar, mela xi żopp għadek qed tistenna? Tal-aħħar sekonda.
Abbona magħna fuq patreon.com/bajtubacon. Steve, għad kellek injuries heavy tipa waqajt minn xi banketta jew xi ħaġek.
Jekk waqajt insejt issa. Għad weġġajt gravi. Ejja mela.
Ksirt geddumi, ksirt idejja tliet darbiet. Ksirt geddumek boxing, mela, mela, mela, mela fit training. Fit training, mela. ah, bale, baġvi self, self destruction. X'kissir tejdejk? Idejja tliet darbiet, operajta fimni. Ah, bale, baxa.
Operajt eh, spalti. U komuni di fil-boxing, għazin għadna eh, s-sum. Tal-idej, tal-idej, komuni. Ujwa, kisru. Tal-geddum ma tanċ, tal-geddum mux ħafna. Ostja, heavy.
U Bernak il-leb, il-gwanti, u hekk. Le, le. U ma l-bag dik ġifiri, mux waqt ġlieda jew. Di, le, sparring u darba waqt ġlieda. Fuq persuna, taħtija, ostja, aħseb u għarux kallu bżon. Le, xek inti jek toltu, wow, oh, all right, jistordinar, imma xor taħt weġġa jek toltu fuq. Le, le, heavy shit, tu, agrida, għala, jina.
Di kera, eh? Tal-għeddum. Il-magzilla, għaw, għaw, għajti ġifiri. Kera, kera.
Konti għat l-isptar,

Ija, brother, isma, eh, stay, stay with it. Jenħat belħun il Stay with it. Mara għaw kemm u jibes, u. Imma il-muħ xorta jħod għal-iskot il-concussion, ma għat ma kienem concussion fil-boxing. Tejt, mux hekk kienem na. Daw minn tilaf budniħ.
Budniħ.
Ta' Mike Tyson, għat ma. Concussion xon biex ta'

Ah, ah, Madonna, għad nitkellmu Veru. fuq il-ġola jnostja ta' Qed nitkellmu fuq id-daqqiet fir-ras. daka.
Taf kemm għandek distanza minn hawn- minn hawn saw? Imma zom naqra. Qed nitkellmu fid-daqqiet fir-ras, inti mort fil-giddim ma' men.
Għajdlu please, Steve, għajdlu please. Spoon, id darba kienet li ndaħluħ. Id-daħlu koħos. Nasib għakolli naqtaħħa kollha di. Jala, għallija.
Le, le, niċċajta fux.

Għalfej int tibsuħ għalax id-dublet ma' shorts ħafna minnkom il-boxers. Le, jien fl-aħħar ġida fil-fatt waqqas l-bist u l-bist shorts. Għax kulħadd jagħmel ustra l-istess. Xejn huma da, eh, għalfej hmm. bid-dublet, eh, dak bdieħ xi ħadd u it was. Għaw eh, Malta l-ewwel wieħed li ġileb bih kien Richard Vella l-Viper kien jitrenja miegħi. Ok, bi shorts, għaw bid-dublet. Ħafna snin wara, u mbagħad. Għas jaf, it's weird, it became a thing.

Tal-kung fu jiklu qtates. True story, le, laġit. Zaċċin nixrob.
Eh, fejn konna fejn konna, mela, l-axħar ġdida li kellek. Mhm. Jena konti għatem ħagġita li kellek. U kont, u kont għamilt, u kont, ah, ifem, Jena ħbib ma tnej li jintom, there was a bit of a fucking weight difference advantage at the end of the eh, day. Jena, dik il-ġlida kienet illa biex jisir ħafna, jien kollu jibatu li ta' Fight Island biex namlu insomma, bla bla bla, jien kontattilom, għattilom, insomma, ċertu weight, ċertu weight, kien zommu, eżempju, l-lum nintiznu 68, għandikun 68 kienet. U l-għada ma nistgħux naqbżu 71 biex neqpaw jiena l-ġdid. Relatively close. Mhux hekk. Ma għataw l xi ħaġa ħabba fiha le? Le le żomm naqa.
Żomm, għandna sikkina. Għandna sikkina ħantu Steve ħajnifdu jekk irid. Kompli, ħalli parla. Insomma. Qed ngħinu.
Oh. Kompli, kompli, kompli. U oh, fil klawzola ta' njurant li jien ma ma ktibx li jekk jaqbeż dak il-wejt ma ssirx il-ġlieda. Kull ma kien hemm il-5000 multa. Eżatt. Sewwa. U allura l-ewwel ġurnata ġi fil-wejt tajjeb u t-tieni ġurnata ta' bniedem bla bajt li hu tela over 10 kilos. U jina bajt 71, bajt inqas li 70, 70.5 point inqas minn li ftehemna. Għax naf li jena ma nitlax dak il-wejt. Eh, insomma, ġiet jiena kont biħħejt ma nafx kemm l-1000 euro ticket, tickets, ġew ħafna nis jaraw biex jarawna wkoll. Eh, u jisni ma rix nibbekja minna ġlieda, għattissi għataw, fuck it, ħanitla. Ma tibza minn xej kif qed qabel inti.
L-ewwel ġiex fil-verità bżaqtu. Bżaqtu eh, fil-verità, laqas biex laqatni.

Ija, f'dan niftakar kien għal il-ħesir ija. Erba kategoriji mux ċajtaw fil-boxing. Imma. Torti għak li mużajt il-Bobby and Weave u koll. Ejwa u koll, ejwa u koll, ejwa u koll. Iġveri, le, jena kont għamiltilkom l-intervju minn qabel. F'dakar kon għal-tajna minn. Dak il-bif vera kien, vera, ġviri, Ejja, ejja, jena ma' nkellimomx sal-lum. Ma nkellimhomx tal numru ġurnata.
Ma ġabux rispett li l-kontrat kienu nis bla bajt. Nis bla bajt. Reġaw għamlu għamlu.
Ma rispettawx kontrat. Ma naf. Min?
Ta' Bulletproof ta' Fight Island l-istess nies. Aha, eh, yes, eżatt.
Eh. Ma kellhom ma kellhom ġdid. Eh, tal-weight loss.
Huma kienu qegħdin bisħab magħhom. Huma ħalsu ilu l-multa lilu.

Kont qed kont Le, bir-rispett kollu jien Fight Island kien kienet joġobni x'kienet taqajmu l-boxing u hekk. Jien kontra minna mejja minna ħatijaj kontra ġen ħafna drabi kontra ġen minna ħatijaj minna ħataħħom ma' hekk kif fakjaw u miegħi imma s safejja Fight Island. Miet. Smajt biħend? Mem Steve miet Fight Island. Steve kien Fight Island. Joġobni.

Jekk inti tirbaħ il-beqq u kellek tiġġieled lilu wara eżatt. Ej imma kif kienet kellu xi jinġeri ġo rasu, ma setax jagħmilha. Kellu xi jinġri, ġifieri inti żammejt il-naħa tiegħek you kept to your word u he didn't go to. Eh, eh, eh, fil-boxing jitlu vera, bli kien hemm xi jinġeri vera, jien ma nafx. Eżatt, jista' jkun, ok, għara, ferra naf, ferra naf. Mhux se noqogħdu ġifieri.
Però insadi ta' tal-aħħar waħda. Il-beef in ġenerali fil-boxing Kollu ta' vera jew kun hemm naqa' minnu naqa' fejk hekk bħal tal-Beyond Burgers.
Eh, le, mhux kollu veru, le. There's bullshit, Le, eżatt. ejja, It's marketing, ejja, u it's ejja, marketing. Ejja, ejja, jiena kemm nagħmilta xi darbtej li ma kienx vera. Eżempju. To, to, to create the hype, you need to do it, jien naħseb li tagħmel sens tagħmela. U ta' dak il-ħin qabel ġlieda, it's okay. Inti sa sport but at the same time it's also entertainment. Entertainment importanti tagħmel dawn l-affarijiet. U f'ħajtek fil-karriera tal-boxing issa ovvja minn tak l-akbar challenge ġifieri f'ħajtek apparti ovvjament il-kampjona tad-dar. Benta, mux ma sibx li tajjeb li tiħu Elton pala pala barometer one għax whatever, it's, I don't think that that fight counts. It shouldn't count in, in, in any oh. world, fl-opinjoni tijaj. Fil-karriera professjonali fej konti, kienem xaħat li jett ostja madonna dana bellaħni men.

Kien ibeżżgħek. L-iktar. X'tippreferi tiġieled ma' xi ħadd li huwa żiffa, li huwa quick, tipo l-beqqu very fast, very quick. Bl-injoranza tiegħi, let's put it this way. Eh, imma jew x'tippreferi jew tibżak tippreferi tiġieled ma' xi ħadd li għandu aktar saħħa. Meta ġieled mal-beqqu?
Ej, ej, mela, mela. Kien hemm xi paragun?

That is all it is. Entertainment. girl to be fair. I understand in the rules, I understand in the concepts, and in my your for my level of, exp of, of, of exposure in the boxing, you're both very good. Kontu tnej tajbin. Kontu tnej fast, tnej b'saħħit kon hemm. Inti irbaħtlu, ġifieri, il-beqqu. Eh, so ma tantx idher konvint ġifieri let tajt. Apparently kont aħjar minnu sewwa, ġifieri. Eh, eh, Box check, kważi erba t-trans kolla ġifiri, there you go. Le, le, agree, agree.
Imma. Komplix, Imma le, zom, zom, zom. Nistanar, dina bħal, bħal l-imbit, soba. Nista ninduna dak kienu ġilu dak l-ostja DJ għal. Dik rajta differenza, so. Għax wieħed jagħti daqqa ta' ponnek. Dik dik nifhimha li isma' bro, mhux hija tajjeb daqs dak, bħall-imbid nara la kremavitis bejpor. Għanduna differenza. Ta' toru għedi hall. It was an entertaining match, ma it was Ma jafux jgħatu. Zero.
Ma kienet entertaining.
Jgħat entertaining. Anka ma kawtu ekk. Tala l-għeddi għol kienet brest minna u għara jgħajtu trak. Edin, u. Ti prefer t-ġielet. Fighter weight eh, inqas minnek pero biktar range, jew xi ħadd b'weight iktar minnek imma b'rage inqas, issa ma nafx ħajkollu rage inqas tirek. Ma nafx għaġrat, lek xi ħadd. Eh, fil-verità ma tantx kelli fighters li kelli range iktar minnhom.

75? Jien qas għandi bżonn niġġielidlek, jien kemm nimxi ġo fik, jekk ikollna nagħtu. Inti xi 20 tiżen li għax il-miżin idur darbtej.
Never ending tiegħi nitla' fuq u jgħid li loll nasal sal-aħħar. Ma Scott Dixon ukoll ġiliet ġifieri. Ejja. Inti tħobb tiġilet ħafna ma' sħabek, le? Għax u kien jitrenjak, le Scott Dixon. Ejja. U inti kont titrenja l-beqqu. Eżatt, eżatt. Ġifieri t-sisu. It-tortija. U kif tiddeċidu minn ħajrbaħ? Mhux tiddeċidu tal-lumunita? Mhux aħna, mhux aħna.
Il-ġaġġis. Il-ġaġġis.
U għadha maskot għadek tajjeb maskot, eżin. Mhux ħażin hija maskot, maskot. Dak konti għad bil-qiegħda d-dar, qed nara t-television ma' tfal. U da konnet nitkellmu ġurnata qabel li kelli nħun nis għandu l-ġim tiegħu nis jisparjaw u f'daqqa waħda Eh. Kulħadd jibgħat li messaġġi Facebook, Facebook. Konna Scott eh, jgħid li jiena jien xej, jien hekk, jien hekk. Eh. U ma konx bija di. Hemm mhux hekk batt il-mobile lajtlu il-obra kollha. Astja?
U għalli you don't understand, I'm really sorry, beda jgħamilli, Insomma. You don't understand ġi ġifiri, ma ma tifimx bl-Inglis. Għax qabdu huma ta' Fight Island għalli. Affek bi.
Affek bi fost, ja. Eh, ma bad dik vera, eh, dik eh, vera. Eh, ma bad jgħat jgħat jgħat la, dik vera, li. Tisħon għalimu. Mbad sħan mi, Ostja, kif ħassejt meta arbaħt kont happy?
Ej, kont happy. Kont happy. Kont għajjien wara l-ġilida kont sleepy. Ejja.
Kieku t-lift, eh, taħseb li kont tkun naqajk eh, grampi? Naqa, ma ħseb ma nkellem il-ħat. L-istiġi li jem rat waqt li training kon naqa snizi. Ħafna.
Astja tajba. U drogi għat ma qabdu kħiġifiri, kont għat ma qabdu sabuk dopi. Ejja.
Tabuk?
Ma ta' weġġajt mortara d-dok? Eh? U ma ta' kont bashful? Għadda kif semmejna. Seba nani ta' għadda kif semmejna.

Imma dan l-aħħar darba kellna stand up show, anki x-shows tan-nisa kollha jafhom. Ibellaħni x'kulur kellha l-panty waqt Sex on the City episode 26 f'minute 2 and 50. Aw, imma s-seba' Trabejt nani. minn rosa.
Saw jien, trabejt minn Snow White and the Semi-Doll fil-ġdid, qas fih nani. Ġifieri. Dik as as as Asibajda, asibajda, Asibajda, Snow White, eżatt. Qas nani Snow m'hemm Mexican li wieħed. qed iġi dik.

Eh, wieħed sentej u xarej. Aha. U li uħor 9 months, kważi. Eh, talla, talla.
Issa ħat tibda tu pjaċira, xa tu għana ħaf issa jibda jibda jfemek. Iġenna nid-dar.
Eh, bella ħlalla, u oh, jibda issa jibda rispondik, jibda jidlek, da, għataħħa!
Max bieħ ta' tfal, tiġi xtejla. Ma, ma' tfal jgħidu li jintom, pero, mela jkunu trabi naqqa boring, le. Ejja, le, eżatt, skont. Kollu ġas li ma tinsiħx jem. Jekk,
dik waħda, ma meta jkunu żgħar, they have lots of fun easily. Xi twaddabhom ġol washing machine, per eżempju. Aha.
Wii. Dak mhux pajf kellu. Eh?
Ejja ħan komplu minnaw, ejja ħan komplu minnaw. Semmej, da ħan komplu terġa xie semmi daw l-affarijiet. Terġa xie semmi. Jiena laħadar meta kontat namel il-commentary. kien hemm dawk il-liba ring girls men. U jiena kont jaddej ir-ring. U dawka biex jitlu ġo ring ikollhom jitlu eżatt hekk ħdejk. U jien ġisti qed hemm jiena. Qatt ma rajt faldi daqshekk close up li mhux tal-mara f'ħajti. Mhux bil-liba hekk hekk għaddew ma' minn wiċċi. Ma kellek il-JD hawn.
Imma mux billi maħasajt jadda li bil għal-mara stja, għax vera heavy, vera bad. Iwa tħaris, ma tħaris zejda. Teknik, teknik tal-boxing, jem? Mela ħafna.
Hemm per eżempju Southpaw, Southpaw dika t-lidja bil-left. Kelluk, dekun kelluk.
Southpaw mux bil-mus. Southpaw, Southpaw is-suq BMW. Ukoll tiġi. Hemm jab, uppercut, straight, x'hemm iżjed? Hooks, tumakka. Tumakka. Bud Spencer dak, tiftakru? Eżatt, vera, vera, kellel Bud Spencer Terence Hill. Bud Spencer. Għadek zajmer.
Ejwa, ejwa, ejwa. Ma tax Bud Spencer inti? Kien kien kolli jagħti jekk u nis jinżlu li. Tumakka mhux jekk, tumakka bin-nak il-ħalli. U hija jes. Għadu toħroġ wieħed.
Hemm teknik, xek jgħid naqa, hemm teknik ġdida ħiġa.

Għatfaqqa l-għalla, per eżempju, you need motivation in, in boxing? Mm, ija. Mm, Mentally tejn. ħafna, ħafna. Aħna ktibna naqa motivational quotes u tittejdilna jekk taħseb daw ma tajbin biex inti tweħilhom fil-ġim tiegħek. Alright. Fil-għax tamel sens, li Mhux hekk? naqa posters u Mela, hekk. mela, tumma- mela, mela. L-ewwel waħda mfatti ħad tiġi hekk. ehm,

Qegħdna nagħmlu idħol, aqla u ħu pjaċir. Denise Dalton. Toqgħod le? Toqgħod le? Gustuża sti ħafna weġġiet. Tamil għadi?
Eh? Tamil għamal. Ah, it's good motivation, maġin, kun fuċem. Għanda l-speedbacks fuq u
Sissa naħseb qas waħda għad tagħmel il-ġim. L-ewwel waħda ġbitni.
L-ewwel waħda tajba.
Tajba. Ibqa' dej. Tal-aħħar nifs. Peter Paul ta' Tribali. Balli ma kien ġibta għaziz fun. Dak suppost mok li bejja, b'sfur ġibtu jbejja bil-krek. Waħba kell ġi tajjeb ostja. Verek ħajkun ta' ma da ġifieri 100%. Tajba proset, ġbi oġbitni. Eh, eh, Lilu dit Lilu, x'taħseb? Dak bħala. Bħala, le?
Tajba. Il-ġlida vera hija kontra il-vuċi li tajdlek iqaf. John Suda.

Ben Kamil. Tiftakru għala? Il-mela, ma. Ah, bax iċkanatura.
Erġa għad buħan it-nejku wahda bih, nerġa. Forsi hemm xi ħadd ma raħx. Oh! Aw! U fucking oli l-istage, eh? Kiku inta minn xi kwarta miżel. Aħba miskin Ben, nispera you're right. Ben, mux bliba nħobbuk, brother. Nishtiqek tiġi darba fuq il-program. Imma naħseb jina askeri għalik. Imma jek tiġi njutu pjaċir. Di tamela, it's a good one, le? Bil-krozzi ġabu miskin. Le, bu, bu, next, tajba, maħluqa. Min jibza mill-loġieħ, għat majdu is-suċċess. Mara tamel labort bla lopju.
Titħax. Titħax inti family man. Titħax ti. Next one. Hossok iktar at easy sali ġejt fil-program. Mela Steve, aħna ġena ġena ħadna break zaħir. Aħna tkellimna ħafna fuq il-passat tijak. Issa ħana nitkellmu naqajsu fuq il-futur u fuq il-kurrent. Inti rtirajt. Ejja. Memx iktar ġlit.
You feel hekk a weight off your shoulders, tħossok tgħid aħ, m'għandix bżonn noqgħod nipprova nagħti x-xebgħat jew naqla x-xebgħat. Mhux għax xebgħat iktar ħabba training camps. Inħossni iktar relax, fim? Kienu xiġbi, m'għandekx tafda l-iżjed. Għandek għandek leċċur gas down fil-għodu flaxija men, bla mistrieħ tmur id-dar, ovvjament. Kemm sija ta' konti training fi training camps? Eh, dejjem għandek eh, ġurnata għandek lezzija żguru. Dieta strettissima. Dieta stretta titlef il-wejt. Eżamej, tassa dieta minn dur tirajt jew

Isma, għan saqsik ċaħġa.
Inti, eh, maf kemm int up to date fuq sports in ġenerali, pero għawdi il-kwistjoni għaddejja in recent years li eh. jekk in-nisa transessuali għandhom xi tħallew jipparteċipaw fl-sports tan-nisa.
Xotto barra, xotto barra. Eh, kien hemm waħda fl-Olympics, ma rajtiex. It was she, imma was she, Mela. she wasn't found as a man, as, an, as a biological man. Ejja, wara ħafna find out u hekk iva. Sabu li hemm. Mista sospendew għadik, ta. My knowledge.
Mela.
Morokkina, le kienet minn Ej. Morokkin. Marok, Marok kienet. Jien ħabba dik, anzi, sirt favur. Għala. Għaj, dik non sabuha vera kmini fl-istadji, le kienet għadha xi l-ewwel round, it-tieni round ma tabdi tissemma. Eh. Le, dik rebħet. Dik rebħet. Le, iwa, eh, iwa, il-kontroversja għalat fil-bidu. Eh. Kieku ħaddimna moħħna u kulħadd lab il-flus fuqha. Daf kemm għamilna flus. It's true.
Aw, I wouldn't believe li the bookies wouldn't have known this shit. Eh, forget it. Ewa, jgħajtu kod zbaxi, ma għadu għadu.
Taf li fil-basketball Hemm min jiġifieri actually jaqbad WNBA tan-nisa actually jaqbad jistudja is-cycles tal-period tagħhom u jkunu jafu meta qegħdin it-tim bil-period ħalli ħalli ħalli jibbeċjaw kontrihom. U dak probabli jissinkjaw kun kollha f'daq. Mela, dawk, mela, vera, vera, vera, vera jissinkjaw in-nisa apparently, ġifieri, kulħadd, kulħadd. Kiex ikun hemm l-hom ma' xulxin, ġifieri. Illum, illum il-mara tiegħi

Imma vera, da għandam da shit ta' stjaz, it's very, very weird. Għad s-semmi WNBA, jidda fal-fej, jaħal, taf x'gap hemm bejn l-irġilu nisa fl-NBA. Fl-sports?
Daw jagħmlu all-star match sewa, fejn kun hemm celebrities u hekk. ċaħmes ilu kien hemm waħda. Fej kien hemm Ray Allen, ex eh, naħseb Hall of Famer Ray eh. Allen, li kellu xi 60 sena probabbli dak iż-żmien, ċelebrità fil-logħba, Quavo, il-rapper, u tnej mill-aħjar nisa tal-WNBA. Azder u xdejhom, xdej mm. rapper u raġel ta' 60 sena. Ej, ej, I mean, eh, dak it is what it is. It is what it is. But ġildu għalik will pay.
Jena, jena musa noqot, I'm not going to stay dog shitting women in sports, so, Aħna għandna viewers nisa. Komplu għamlu l-sports. It's very good. Meta ssiru tajbin ħanarawkom.
Aw, irridu jibdew jaraw huma li l-om innifishom l-ewwel. Dik il-problema.
Għax għalhekk qatt ma jkollhom l-istess flus. It's very simple, ġo sports il-flus. Jekk inti għandek il-views, ħekollok il-flus. Kif għadna l-ewwel?
It's entertainment. Efimni. That's eh, that simple.
Għammur naqa kontra, eżempju, hemm Katie Taylor, boxer. Tiġbor stadiums nisu. U probabli titħallas tajjeb. Eh, żgur li tħallas. Għalhekk, kut, make sense. Eh, u hekk għandha tkun għax jekk inti vera tajba tiġbor in-nies, titħallas L-eluf, sekku, 100%. Anki UFC, kem dik Ronda Rousey l-UFC, jena konna ħafna UFC, she was, she was a big, big. Għal-żmien, għajba,
Tant għamlet flus li spiċa WWE ġifiri. Ah, tajjeb, u.

Pal aħħar darba.
Pal aħħar darba. Dik għana seppjena zaħta grida. Ma tafx ma ping pong shows. ping pong shows. Ah.
Kellimna fuqom l-aħħar darba xħagħon għajmu għom. Issa għanna għarri ċekka, mu għabbat għabbat it-tfal. Mur porn hub. U ikteb ping pong shows Thailand, u tkun taf blezzat xinu mal ping pong shows Thailand. Eh, Bil-maqlub actually ta'

Ostia? Għalet għajġ, ġviri kta għadet kontri għak. Għalet kontri għak, ġviri erġaj ta' fi. Meċ wahda tajba l-lum, għad postaxi. Kem jgħat ħazin, brother, Ostia. Kiku inti kellek u level tal-mezz kont titħol tal-ġeografi illum. vera, vera ħazini għat Ostia. Eh, taf kif jgħidu issa once li rtirajt, taf kif jgħidu li meta nixjieħu niġu jisna babies nerġa'. Eh. Fil-każ tiegħek tiġisek fetu. Għax mhux jgħat il-bod, brother. Din m'għandhomx kwistjoni, din m'għandhom, dan m'għandhomx. Tinkwieta, ma tinkwieta, meta tixjieħ se jiġri f'ħajtek u hekk. Għalluna li għat tinkwieta ħabba xarek jena. Għalluna li għandek roqqa. Għana ġibna għalluna għabnu maċruċin. Għandi wieħed eżempju bħal da, minn hawnhekk u għadu żgħid daqsu. Eh, eh, infatti l-ewwel bejt ngħira rih, imma mbagħad qabel morna l-break, qomt bil-wif u rajt ċandu għawwa. Eh, X'mandu x'għawwa. Eżatt, rajt jattajja. Għandek toqba f'ħajtek
Il-kappell tal-papa najdila. Eżat, int għandek inverse Jew. Jiġi. Għaxu ma ġużi kolom dik il-roqaw biz, ġifiri, u tiġi ħazil. Xtiex ti tagħmel meta tixjieħ? What's, what's your goal? Għandek għandek pjan? Is-San Franġisk il-pjan tiegħek. Ironika li għar dawk il-tlit kollha ma waċċar sninna kħat mur għal
Vera stja, kif tiġi ħasra. Vera ironika għad, għat ma kellek, għat kellek bżon ta' sninna kħabar ġlit.
Għat kellem xaħat kellu bżon jgħamil snin u ħabbat li damijak. Ma naħsibx sissa, ma nafx, ma nafx. Ma nafx, issa, eh, possibli ju. Tissa leba.
Aħna per eżempju nixtiequ bis-saħħa li jmut xi ħadd ħabba x-xow tagħna. Naħseb li ħabba xajt le, min jitħab tant jitqu li kollhom Mux aħna noqtlu għam ta' ħana ċarra. Imut biddaħ. Imut biddaħ.
Għax taf kem dik is-saying, għamin imut waqt li jgħat jaxxi, Hawn min imut waqt qed jagħmel l-exercise, ħabba stress fuq il-qalb. Jiena nemmen l-iktar. Tista' ta' issa jkollok stress fuq il-qalb biżejjed biex tmut. Kieku aħna la champions. Imut ħabib. Jiena nemmen l-iktar persuna li like li tmut ħabba show int.
That's very true. Inti mxi ħafna f'ħajta, mbagħad ma nġibka hawnhekk sa table qiegħda. Ma nista' ma nistax ninnega dik il-biċċa ta' xogħol unfortunately. That's pretty much all it is. Għandek il-ġim inti palissa taħdem ħafna fuq il-ġim tiegħek. Eh, mhux hekk. Meta tirtira x'iżżob ħa tagħmel? What, what, what, what's, your, what's your goal? Għot ninżel xem narom jitrenjaw. Taħseb li ħatib għat inżelek. Għala bertu biex nistra, ma zaħt modi biex. Sabiħu biex tajjeb.
Le, but so you love it. Jimma xie. Għafna. Kieku kelli nibda jiena miegħek, kemm taħseb iddum biex iġġibni fit? Ġerminament! Biex iġib lilek fit mhux super dik ta' fuq ix-xorts, inri!
Inti ommok. Mejta. Ġet fajtilek hekk biex nfakrek. Ejwa. Ġille bommu.

Eh. You're really- you're older than the Ej, Mario. ma- Il-Mario l-istess, il-Mario l-istess. għandek- Le, le, ismani, Eh. il-differenza, eh, għax il-boxers jgħidu staħa fidejhom bla moħ. Aha. Jina intelligent, jinsib ta' ners. Disa snin zar minni. Ħalli meta Għalli tixxieħ.
meta nixie kol min ibdil l-neppi, u sibli l-kateter. Eżatt, Għalla eżatt. min jitman, min il-pirmli. Xsibta tajba.
Jien naħseb taħjar minnek però, għax intijaj ikbar minni, allora diħat tmut qabel tijak.
Il-problema li musa tkun sat laħaq moħra, ma jibgħatna moħra. Allura, i għalek. Kemm ikbar minnek il-mara? Jiena?
Eh. Xej siċur. U rajt tal-mara tijak. U rajt tal-mara tijak, u rajt lilek. Anka kikul batijak tpejja bżewġ pakket sigaretti kull-jum. Int ħadd mut l-ewwel. Int.
Qabel miegħek. Qabel miegħek. Li tidher tidher xi 20 sen iżgħar eh, minnu ġifieri. Il-mara tiegħi jew ejja eh.
grazzja t'Alla, grazzja t'Alla vera vera nisejja tajjeb. Inti naħseb ah, naħseb top tkun u inti. Xiex?
Fis-sodda top tkun. Jiena ma niċċaqlax fis-sodda. M'għandi imkien imkien ma tiċċaqlax. Ma niċċaqlax.
Jien ma niċċaqlax, jien ġas noqgħod hemm Ej, qalbi naħxu daqsek finish. Inti il-live show li jmiss bil-krejn ħantellak fuq il-park ma jmur għal erba ta' Menx, imma u għed eżagġerax issa ġej bil-krejn. Għax fil-kastijak niftħu l-ħaj. Ħabba mnieħrek bizgur tidħol. Tajjeb, nibdaw nsemmu difetti ta' xulxin, xejbin. Nibdaw nsemmu għom jek trit.

Iwa deqet zguru. Le, le, u jima nafx raġel wieħed ostja fid-dinja sewwa. Biseta. Ma nafx raġel wieħed li ġi qalli ostja le jien għandi l-mara vera ma tonfoqx. Jena ma nafx wieħed men tal-iskan int għandek mara? Le, mela inti għandek il-flus il-bank. Tawa? Ftemna. Jien ma nafx mara.
Li daħal ir-raġel ħarġi l-addar b'karozza u mar lura b'qoffa.
Ekċak, literalment, vera. Għalda Jack and the Beanstalk. Vera heavy kienet, vera zejjed, vera zejjed, vera vera zejjed. Tiex kemm inkwetat miskin, kont weġġajt onni, eh, ġifieri bixiet. Imma wis il-mara tiex kemm iġildu aħna fuq il-flus jiena l-mara, ngħidilha sija ton fuq wis. Il-mara ton fuq iktar miljon fuq Konrad Mizzi fuq avukati, mhux bliba. Tixtri ħwejjeġ ġifieri ma taqafx u dejjem għasja da ma ġinix. Vera, eżatt, dejjem ma xejn. M'għandi xejn. Ħanxrom xi ħaġa tfal imsika, xilbsu. M'għandi xejn. M'għandhom xejn. Eżatt, dejjem, dejjem. Bad niftaħ il-gwardaruba kollox fuqek. Eh.
Aħjar tmur inti shopping ma' tfal tasal xi ħaġa lejk.
Imma vera, it's- it's true, diskantament. Iwa possibli għandek bżon pers għal kull okkazjoni ta' dinja. Mela, mela. Kollox ta' dinja, mandiġ da, x'mandekx, għandek xi 18 id-dar minnhom. Għax dan aħdar. Mbagħad jo- joħorġu, jilbsu daw eżempju daw l-affarijiet matching li jixtru, ikollhom trattu hekk, mbagħad jekk daw. Jarmu. Anzi, tijak, uħed biss għanda ħdar. Xandi? Le.
Kollom ħamsa ħodor. Kull kolla jedulom, kolla jedulom daħdar differenti, kolla ħodor. Kolla ħodor, kolla ħodor.
Imma għanda bżon wahda zaħir għal-weddings, wahda zaħir, wahda ikbar għal-beach, oħra ikbar ikbar għal-beach, just in case kolla bżon tuħħaq

Il-mara tinsa u inti tiftakar. Hmm. Possibli bidda it-tapon, nek ġiet il-ħagġa. Eh, tajb, niftakar, ej, eh, nitinsa ħafna. Nitinsa, għalit li, eh, għalit li, semmi li daw, ton fuq fuq il-make-up il-mara. Kollox ton fuq, men. Kollox, kollox. Kollox. U xil-make-up ikolla ħafna. Le, għamu, jgħu, kena tibda ta' mill-leg budgeting, eżempju, fimt? Dik ta' li kelma, eżempju, nixxu l-ohra minn floka, l-ohra minn floka. Bad, Kolla l-flus. Eżatt, eżatt. Mbagħad ta' fuq mejda. Teħlef li anka dol fin tixximen xi ħaġa bla sens. Xi ħaġa tidħol fil-banju.
Jiena vera qlajtlek illum, però jekk hemm xi ħaġa li ma budgetjax fuq għalik kelta. Le, ma tibbaġitax fl-ikel eżempju, tajt nixxu. Bravi.
Għasin, mu tibqa ġedja li kellu. Imma, imma, milux konti għadġo post fej kienem toilet paper, issa jena nuża toilet paper. U, u, u kien l-istess toilet paper xi 10 euros differenza dak dak ser fil-witch u dak zejja, dak tibqa ġedja fuq. Fej kien għanej menċin. Le, le, mux se noqgħod minnejn, fuck it, le, għax jiena nħobb forsi xi darba sponsor. La qatt mu ħajjiġi dal sponsor either way, so vera might as well name and shame, tiġifieri. Ma mhux każ ieħor l-qorti. Le.
Ma bħala make-up hemm dan make-up vera tajjeb, li naħseb u vera cheap jiġik. All my husband's semen the product. I usually give myself a semen facial, I would say twice a day. In the mornings, I'll get a fresh batch, which usually means it came directly

Aħna, aħna għedna zowa li inti tinsa u għaw, il-mara tinsa u inti tiftakar. Eh. Inti ma tħobx ton fuq u l-mara ton fuq. Ġifiri, le, isma, ma nħobx. U le, grit, ma tox taħli. U grit. Imma, l-lum il-ġurnata. Eh, eh, hemm sens ta' opposites attract fil-ħajja. Eh. U aħna ħana labu loba u ekku kol biex naraw u nuruk na affarijiet li aħna naħseb jagħmlu sens fid-dinja ndunajna li they're actually opposites of each other. U titgħidilna kieku kienu ġoġlieda sewwa, min ġoġlieda eh, kienet? Ġoġlieda. Jekk daw jagħmlu xkopja tajba kienet il-logħba. Tajba.
Jekk daw jagħmlu xkopja tajba. Ebda jien. Ibda inti.
Boċelli, għax ma jarax, U Angelik, għax jara żejjed.
Koppja tajba, kważi tajba. Opposit tajbin, no dawk, tak xet jagħmel hemm ma' bidej bidej qed jara l-Madonna, hekk qed jara xi ħaġa. Killa Brian Eleven. Alright, mela, tajjeb, dan jagħmlu kopja tajba, le naħseb. Tajba, tajba. Li jmiss edna il-JD, jew għax jitlaq. Ma katalaqna JD. Jitlaq tal-ġemp u tal-left.
JD għax jitlaq, jew Jorgen Fenek għax jiġi.
Ma kif ġibtu spuros tija. Dej kam ħana ta' toilet paper. Eh, da ġibtu 10 euro, easy. Kopja tajba, it-nejb il-qara, Ne laburisti? Vera, oh, eh. Taħseb nżawġu għom? Nżawġu għom, tajba.
Tajba.
Steve Martin, għax jati, u Matt Black għax jaqla.
Stajt iġibi Steve Martin ta' Le, provajt maħallini.
Provajt, tajjebek. Tajjebek u xien. Infatti, inti għandak taqla l-straights tu Matt Black jaqla l-gays.
Il-lastja heavy, jaqla straight sem ukoll, straight naħseb jgħat, tiweġġa. Immenemis, Mad Black King tal-leġenda wkoll minn tagħna. Bastian, Bastian, Bastian ċantar jerfa. Tafu l-Bastian. Mela, mela, jerfa mela. l-alla. Jew inkella l-Franco de Bono dak iwaqqa. Dak iħobb iwaqqa l-gvernijiet. Dan hemm naqata oppożizzjoni kbar magħhom.

Għatat l-ideja tal-Fight eh, Island. Għatat eh? eh? l-ideja tal-Fight Island. Dana, tajjeb, tajjeb li bkien dana, naddu, tajba li mis. David Kaza, għax jġbed. Ah,
Allegatament, le, eh, ek tiġi? Di għandi ġiet. Ehm, u għerin tanti, jimbotta. Oh, bolli baspo. Di ma tistax tidher imkien di. Di imkien ma tiġi tidher. Di tiġi tidher biss fuq Patreon. Jek tagħmilha xi kien ieħor, ma dat anke cheeks spoon. Qabel ma dajċ waħda. Qed nipprova ma nidajx xosih. U kemm nagħmilha ċara ħabba kwalunkwe libel, Erin tanti fizikament ma mbutta l-ħat, għax kif jgħat il-ritrat moralment biss. Mela, daka, this is true, we can say this shit. Dana kien teacher ta' tifla u

Ellema kem ġibtu tajjeb, postja? Oh, kem ġibtu tajjeb. Ah, kem ġibtu tajjeb. Jow, Jackie Loskot għajjem. Il-darfej ġibt zombi, bro. Għajmu mill-mewt.
Mux dik tqajjem ta' Naf, naf li mux dik tqajjem. Xan ġib zopp, ġib zopp imqajjem. Iva.
Faċli, jimqar iġib raġel bil-kutra xismu u xitinda, immen u Xejben għalli li tajba malla di, sewa. Jintemi għat li tajba malla. Intom, dak raġel kien sewa, ma kienx mara. Li għat jaqa?
Ija, I thought about this, sewa. Liba prova jagħmel storja. Ġviri, i għajmed di. Eh, I għajmed li l-luqa. Vera għamilta ovvja. Eżatt, vera għamilta tajba tkun. Ara x'tagħmel ibgħat il x'ismu għaw il-Martin Scorsese jew wieħed minn dawk imur iktbilhom l-iskript. Aw, tu bi ferq ma fil dan il-trat. Vera ħriġ tajjeb.
Hemm ibezzin għandu wiċċ ta' serial killer ta' tgħidlix.

Jiena, jiena irrit nara x'namel biex nwaqqaf dal-programm. Irrit niprofa nara x'namel biex nwaqqfu dal-programm, għax ma stax nġibu dal affarijiet iktar. Daqqa argument fuq sewa dal-ritrat il-bira waqt li kont ħiereġ kont jaġġo taxi. U kombinazzjoni fit-taxi, id-driver kien Marokki. Marokki. Kienu għarbi, ndu għajta xkent. Meta jaraw xaban fuq fuq il-bolt naħseb jossu għom kom di li jistaw jitfaw diski ta' Ramadan. Għattilkom xkent id eh, Mux għax kien bomba ġibir il-karozza. U laqam l-argument jina parla fil-vojt ta' Texas. U għalajtu ritrat, għetlu xtaħseb. Għalda. Ta' kullħat jew bodu, ta' kemm il-Musulman u kemm il-Kristjan jew ta' kullħat kontriħ. Eżatt, le, le, they don't like him. U li bella ta' taxi, kim il-Marok għalli ma jipportani xtipu eh, x'jamlu, laqwa li jġildu f'pajjiżhom. Eh, Jessu, eżatt. Kemm assimila mal-kultura Maltija. Tajjeb. Ma jekk tiġi.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Mhux hekk tkun eżatt, tiġi Tati u tati d-dar tijak. Le, l-istess pinna pal kulħadd. L-istess ħagġa lejdu l-Maltin.
Eh, ma vera, u oh, jek.
Ma tajjeb, mux jek.
Mux jek. Taqbix inti. Mux għat jgħamil iż-zoppirit fejjerit l-arma tqoċ taħxi li li le. Dak se jkoll. Għandix problemi.
Eżattu, l-axar wieħed, Glenn Bedingfield jikoll alla.

Jien trid nibda neqleb fuq fuq hekk ukoll, diġà diġà tnaqla lilu. Ġifieri jiena vera konti għad kwit miegħek. Vera konti għad kwit miegħek, xi 20,000 ċajta fuq qosor biss għamilt lek. Tnej laburisti.
Tnej laburisti, de.
Jien ma mhix laburist, tajjeb naħseb. Anka Niki jekk jgħid.
Tibża minn xi ħaġa. Mhux ġliet wise, tibża minn xi ħaġa. Ejja. Xiex?
Bil-ġrieden.

Ukoll.
Idejqu. Kont, kont, kell- ġili kelli meta kont ġaj. Hamsters? Ejja, ma dejquni issa xorta. Kien idejqu ukoll ostja. X'in- Issa, issa jdejquni.
Issa idejqu. Imma dak ma suġġara ġara xi ħaġa. X'kien- x'kien għad Xej, l-iswid? xej, xej, jenna. Ma tafx, xi tidejqu kek ostja. Rajt li tatu i u kien rajt u ġabbeti.
Ma taġġa dik fejn ġabbeti ma zomma. Wara.
U qabel qabel ma ġejt ukoll aħna qalulna li li- li li- li tistħi ħafna.

Domu.
U għakx li għedda kien tal-Peanut Butter ta' fit-tella u ġol ġol. Għan għamlu ġol ġol. Rridu Rridu. Vera, vera proz. Aw, guys, ma bisseta kolla. Jek ma tafx titħaq bik nifsek fucking jgħat blura. Għandek problema, man. Għax if you don't know how to laugh at yourself, it's the, the best thing uh, tal-ġdida u ġiviri. Jek ma titħaq bik nifsek, għattiħor jitħaq bik xorta.
Ma vera, oh, it's true. Ek diġi ju. Inti darba kont libt vegan? Għamil ċi sentej. Għamil sentej vegan, għastja. Konti kol dawn il-fake burgers, ek pal ta' McDonald's, ek. Kollox, kollox. Kollox vera. Kollox. Imma għalfej, jek, xkien il-punt. Għax kol kontrajt għaw series għaw game changers kien hemm ħafna elbu ħabbek. Ijji, U kont fissat dak iż-żmien u ħabba performance u hekk għadabba l-boxing. Did it help?
Għajt you jekk sa, jew.
Oh shit, bajt, nini kollha ħam. think?
Fiqt, eżatt. Ġejt f'sessik issa. Apparti di, x'kien- x'inhi l-aktar ħaġa tal-mistrija li għamilt? Apparti li tlib l-aħħar ġieda. Eh, Asnaf. Eh, dik u missu jisti, mux jien. By the way.
Kem taħseb tista' sawwat il-ġil f'salt? Average people li ma jafx il-ġielet. Taħseb għaw, taħseb l-spooner u l-Mario tifqaħħom bit f'salt? Onestament, onestament. Taħseb jirnexxi. Jamlu li xaħġi.
Ovvjament, jamlu l-ek xaħġi.

Insom ta' Snow White kellhom ġlieda d-dar. Dejjem bil-makijiet fis-sin. Ah.
Il-lasja, imma. Għatru fuq is-sit ta' toilet.
Imma għana mill-liba, kem taħseb jina xilek average people kiku kellek ġoġ lieda? Għax jena għasib kien nġi ma nafx nġielet sowa. Eh, Pero di da penda. Jena għasib daqqa wahda twaqqani. Imma average people, eżempju, l-ewel darba li ħajja, eh, anka jena l-ewel daqqa li ħagġom nieħri. Ah, fimt.
Dak kull punt. Kemet jgħamel, kif tajdu daqqa ta' pon. Dak kull punt, kem taħseb jinexilek average people eh, Għandek average people, għandek average people li irridu jġildu, average people li jibżaw minn ġliet. Fimt?

Vera zejda! Aħba li ba, inti kik kont kuħet minn dawk it-tlieta, ta' sem kont jeni xilek. Ah, imma daw jisiru ta' taf taf xem hemm ġliet ukoll, ir-Russja taf x'jagħmlu, jintefgħu ġo karozza. Mela, jibdu jgħatu bil-belt.
U jġil. Ta' submission.
Ġo ah. telefon boxes.
Ġo telefon boxes. Aħba li ba heavy. Ma samu għal-parlament. Vera heavy. Guys imma aħna wasalna fl-aħħar ħa ngħidu grazzi kbir għal isponsors. Għandna sponsor ġdid magħna llum il-Shaka Grill guys laħam ta' veru grazzi tafna tal-li ġejtu on board. Għandhom l-outlets Paċevil u Buġġi ah Paċevil u u l-Belt. Very good. Ah, xilli bajna

Inti. Grazzi, ġviri jek jibatu la kollox diskrit id-dar. Grazzi lil Gozo Creations, eh, Aron għamlina il-sign u d-diemu kif ukoll stickers għawara xie tip ta' signage li għandek bżon dejjem kelmu lilu. Ehm, grazzi kbira wkoll The Rising Phoenix Martial Arts Academy l-mala tal-ispun fejdija black belt karati u taftati u tat-talmek kif tagħti lura n-nies minn idej. Jek ridu tal-mħiġġieldu marru hemm u xant Steve.
Le, le, jiġifi, different styles, different styles. Grazzi lil Matt Photography dejjem jiġi għaw jieħu ritratti tagħna, grazzi kbira guys ċekjaw fuq Instagram, ikkolkom bżonn xi ħaġa biex xi celebration, forsi ħatamlu xi abort. Ġetu tiftakru fija. Ġibu l-medju. Tagħmel abortion photos inti? Eh? Tajba? Daka tiġi, tiġi inverse reveal tiġi. Daw, xin il-gender reveal. Xorta reveal jider xinu. Deġa jiġi blaħa.
Imma l-ikbar grazzi l-fucking Steve Martin. Steve, ħat pjaċin. Ħafna. Għad pjaċi. Ħafna, barra l-axħar parti. Irgidu nkunu għanna għad zebbel uġili, għax ma konna wis nice miegħek matul il-programm u very nice and humble, le diġi xtajli. Le, vera ħad pjaċiri ġejt, plug għandek il għandek xaġa pjanata ġejja minn xi ħaġa jinnaf activity jew whatever. Għanna event fi 29 ta' May. Professional boxing. Inti bdejt, eżatt, għandek xi tip ta' ah, promotions u issa. Promotions. Boxing promotions.
Eżatt, u ma' Demis. Eżatt, ma' Demis, tonna u Roland Samut. Demis tajt il-number tiegħu wkoll. Ej. Ma tani xej.
Issa jew jobodok. Jew iħobbok, jew jobot lilna.
Jew jibża minnek. Jew?
Kien imsiefer. All right, għax għax eh, għax il-mobile ma jaħdimx barra minn Malta. Ftemna dik il-ħaġa, all right, tajjeb, tajjeb, tajjeb, tajjeb. Le, imalkom il-promotions, meta l-ġlida? Għanna wieħed fis-2nd May, wieħed fil-29 May. 2nd May, 29 May, ġ- fighters tajbin, ġifiri, Dejjem, t- tal-ostja, u dejjem, kull xi. dejjem. U għaddit t-tefx qatt ma saqsejna. Int int- intkom kelkom u kol milux, ma ġildux ftakom. Kull darba li mort nara l-fajtajn indejjem jinqala brol u ġlied. Mm. Eżaġerat, me. Is it normal in the boxing in the sea kun hemm dan? Mhijiex qabel kienu kun hemm naqgħu mhux ħaġa. Kun hemm l-looking fl-udjenz. Eh, dak vera.
Vera, vera, bella ħlalla, l-looking ħadar, bella ħlalla. U reba, ħejn nixtieq naraħ fir-ring. Ġiri ġiri ta. Ġiri ġiri. Aha.
Ostja, interessanti l-looking. Eh, isma, għamil ma tkompli, naħseb aħjar vera tibda taqtam il-burgers, ent, għandek il-sit, nizel l-isfel. Ejja, ejja. Ġejba madonna. Imma ekket ekket najt, ekket najt għaliba. Il-stik jidaru iktar u għali minnek. Imma ilu ekku, ilu iktar s-sejzid ġedegħuni. Jien għara zejzid xo għomsu madonna. Ma l-iskaffa. Għal dik tal-gżira.
Eżatt, mhux tat-tieqa, vera, hekk tiġi vera, hekk jisti. Vera, vera tħażin dak flok kien jiġini tajjeb darba. Issa fil-proġett.
Mhux billi ba ġibtuni ħażin. Ġibtuni ħażin, guys, ostja, vera ġibtuni ħażin. Eh, kamel dieta.
Vera għandi bżonn dieta. Group hug.
Ġibni kważi nbizzejt biex naqtaw l-ek l-update. Eh?
Le, issa mun nibla l-għalla dar ħalli. Stress eater. Stress eater.
Dejjem stressijat, ostja. Fil-lodu fil-axija. Le, jina fil-lodu ma nikol xej. Imbat dak mux stress, dak kolesterol.
Fuq qalbek. Ija, thank you, I'm fat. Xie tidni najdlek issa?

One trio. Il-liba kemm minn tajjeb ostja taraw. Isu meta tmur għand tal-laħam jgħidlhom li 200 kapuljat jagħmillek hekk u jagħmilillek bl-eżatt. Veru?
Veru, mux hekk tgħid il-liba kemm minn tajjeb kemm ta' fucking. Dan għallu li kawet li għad qed li 1 trio ostja. Ma kemm tiġi? 1 trio.
Ah, On the dot, tek. Vera mhux każin fil-wejti. Għatma tħajjal kemm modella. Kan iżem boxer ieħor. Għalhekk qed ngħidlek vera ostja tajjeb. Għatħajjal xiex? Għatħajjal kemm modella.
U għal plus sizes u hekk? Le, bħal ma jkun hemm il-warnings fuq sigaretti. La jagħmlu lek l-autopsy warning fuq il-McDonald.
Nkun jgħetem jien.
U jiex minn fejn tixxi Max?
Jiena?
Il-moran xismu għand la tenda, eżatt. Għant il-bigger butik tal-ħamru.
Kostja. Issa bdejt fajar il-ġabs inti fuq xajni. Ma kellix. Kellek sena, kellek si għaw nofs ċans. Badna s-sujġettu, badna s-sujġettu. Kostja, fajar, u, fajar, u, big girl boutique, kem big girl boutique. Mela, kem wieħed fl-antik il-ħamru. Ostja, big girl boutique.

Mux Kemm huwa ktar kom, bija training iktar li l-lum nħobb nilbes. Eh, allora jek t-tut joqodu ta' Ma jxawtukx.
Le. Le, u għandu. Ma s-nisbom, dobi, ma s-silni ma l-bisom. Eh, biex nitrenja, eh, tajbin, nħobbum biex nitrenja. Jena seb biex nitrenja l-izbaħ bla boxers. Oh, Le, kollok kollox oh, iċċala, dak xilek il-balance, bro, tkun toqgħod għaddejjek, għaddejjek,

Jiena tiegħi ma jagħmilx differenza għax moħbi taħt ix-xaħam, jiġifieri it's Tiegħek ma taf jekk hux żgħir jew kbir. Stoltified.
Jiena ġast għand- eżatt, jien għandi għandi il- għandi il- il-fawpa l-fat over pubic area ġast tejja tem. Mbagħad mhix imkien joħroġ il-bewl, ma nafx fejn. Ġast għax Isma, kollox ma. Ma nafx għalfej għamilt ek biss ta' that's an understatement.
Guys, għax għazzistu l-alla t-tnejku bija biex xaħam, ostja.

Ehm, għandek xi socials? Mela mela Fight Factory, Home of Champions, eh, Instagram. Legend.
Instagram hemm. U Steve Martin. U Steve Martin u kolli għatem. Prozac. Vera, vera, vera għad pieċi li ġejt, Steve, thank you very, very much. Fucking sport kbir. Eh, u naħseb jena tibqa for a very long time, ma nafx ġej fil-futur, imma għad fadallek reigning champion tal-boxing għalla volja waħaft. Ma għalek fuq il-ħajt.
Grazzi ħafna lil Steve dal-bora. Eh, tinsewx lawa jek tidu tarawna eh, edin fuq socials kullimkien online, Facebook, Instagram, kullimkien at buytobacon.com, patreon.com u koll biex tajduna